Pathian Thuthiang hlim ilo ngaithlang u. Number bungkhatna Israel te zinga chhiarpui hmasa Aikuk tarama tan lo chhuah kum hnih kum thlahnihna nikhat niin Sinai thlalera inbiakna puan inah Lalpan Mose a bia a. Israela thlahte pungkhawm zawng zawng te chu a chi chi in a chhung kua kua in an hming indawt dan ang zelin Lal mipa zawng zawng chhiar vek Chiar vek rawh. Kum sawmhnih a chin chung lam Israel-te zinga mi ral kai chin zawng zawng chu nang leh Arona'n a pawl pawlin inchhiar vek tur a ni. Tin, in hnenah hnam tin zinga mi pakhat chi hrang hranga ta chhungkaw puipa zel an awm tur a ni. Tin, heng hi i hnena awm tur hmingte chu a ni, Reuben hnama mi Sedeur-a fapa

ni khat niin an ko khawm vek a, a chi chi in, a chhung kua kua in, an hming indawn dan ang zel in kum sawmhnih a chin chung lam zawng chu an thlah tu te hming an tarlang a. Lalpan Musi a thupek angin Sinai thla leh ah chuan a chhiar ta a. Israela fapa upa ber Reubena thlah chuante chu a chi chiin a chhungkua kuahin, An hmingin indawt dan ang zel i mipa kum sawmhnih a chin chung lam Reubena thlah ral kai chin zawng zawng te chu Singni sangruk zanga an ni. Simeona thlah chuante chu a chi chiin a chhungkua kuahin, An hmingin indawt dan ang zel i mipa kum sawmhnih a chin chung lam Simeona thlah ral kai chin zawng zawng te chu Singa sangkua

Isakara thlah chhunte chu a chi chiin, a chhungkua kuain, an hming indawt ang zelin, kum sawmhnih a chin chung lam, Isakara thlah ral kai chin zawng zawngte chu Singa sangni zali an ni. Zebuluna thlah chhunte chu a chi chiin, a chhungkua kuain, an hming indawt dan ang zelin, kum sawmhnih a chin chung lam, Zebuluna thlah ral kai chin zawng zawngte chu Singa sang sarih zali an ni. Josefa thlah zinga mi Efraim thlah chuante chu a chi chiin, a chhungkua kuain an hming tam dan ang zelin kum sawmhnih a chin chung lam Efraima thlah ral kai chin zawng zawng te chu singli zanga an ni. Manasea thlah chuante chu a chi chiin, a chhungkua kuain an hming tam dan ang zelin kum sawmhnih a chin chung lam Manasea thlah ral kai chin zawng zawng te chu singthum sanghnih zahnih an ni. Benjamina thlah chhuante chu a chi chiin, a chhungkua kuahin an hming tam dan ang zelin kum sawmhnih a chin chung lam. Benjamina thlah ralkai chin zawng zawng te chu sing thum sanga zali an ni. Dana thlah chhuante chu a chi chiin, a chhungkua kuahin an hming tam dan ang zelin kum sawmhnih a chin chung lam. Dana thlah ralkai chin zawng zawng te chu sing ruk sang hnih zariat an ni. A sara thlah chuan te chu a chi chi in, a chhung kua kua in, an hming tam dan ang zel in kum sawmhnih a chin chung lam a sara thlah ralkai chin zawng zawng te chu sing ni sang khat zanga an ni. Naptalia thlah chuan te chu a chi chi in, a chhung kua kua in, an hming tam dan ang zel in kum sawmhnih a chin chung lam Naptalia thlah ralkai chin zawng zawng te chu singa sang thum zali an ni. Chung te chu an ni, Mosia leh Arona. Israel puipa sawm leh pahnih chhungkaw puipa te nena an chhiar te chu. Chuti chuan Israel-a thla a chhungkaw kaw a kum sawmhnih a chin chung lam ral kai chin zawng zawng Israel rama mi chu an chhiar a, an chhiar zawng zawng chu Nuairuk, Sangthum, Zathum sawmnga an ni. Levi mi te thlah tu te zawng an chhiar ve lo, an chhiar ve lo. Lalpan Mosea hnenah Levi Chi zawng zawng i chhiar ve tur a ni lo va, Israel mite zingah i chhiar tel tur a ni hek lo. Levi hote chu Pathian chenna inenkawl-tu leh a bungrua zawng zawng leh chumi a thil awm zawng zawng enkawl-tuah i ruat zawk tur a ni. Biakbuk leh a bungrua zawng zawng an zawn an zawn thin anga an enkawl anga, biakbuk chu a velah an awm chilh thin ang. Tin, biakbuk chu a chhuah dawn apiangin Levi ho chuan an ṭhiat ang a. Tiin biak buk zar dawn apiangin Levi hovin an zar ṭhin ang. Hnam dang an rawn inrawlh apiang chu tihhlum tur an ni ang. Tiin Israela thlahte chuan an mahni hmun ṭheuhah A pawl pawlin a tam dan zir zelin an puan inte an zar ang a. Levi ho erawh chuan Israela thlahte pungkhawm ho chunga thinurna a awm loh nan Pathian chena in velah an zar tur a ni. Levi ho chuan hriattirna biak buk chu an enkawl tur a ni. tin a lo sawi tawh a lo sawi tawh si a tiin a lo sawi tawh si a chutiang chuan Israel a thlah te chuan an ti a lalpan Mosea thu a pek ang zawng zawng chuan an ti ta a bunghnihna chi hrang hrang riah hmuna awmna tur ruat tin lalpan Mosea leh Arona a bia a. Israel-a thlahte chuan an chhungkaw chhinchianate tar theuhin an pawl tih dan angin an puanin an zar tur a ni. Inbiakna puanin an theuhin a velin an zar tur a ni. Ni lo chhuahna khawchhak lampanga an chhungkaw chhinchiahna tarin puan inzar turte chu Juda pawl ho an ni ang a. Tin, Juda thlahte Puipa tur chu Amida ba fapa Nasona a ni ang. A pawlte tam lam chu Singsarih Sangli Zaruk an ni. Tin a dawta puan in zartu tur te chu Isakara chi an nih tur a ni. Isakara thlah te puipa tur chu Zuara fapa Nethanela a ni ang. A pawlte tam lam chu Singa Sangli Zali an ni.

Tur chu Simona chi a ni ang a. Simona thlahte puipa tur chu Zurisadaya fapa Selumiela a ni ang. A pawlte tam lam chu Singa sangkua zathum an ni. Tin, Gad chi te, Gada thlahte puipa tur chu Reuela fapa Eliasafa a ni ang. A pawl tel tam lam chu Singli sanga zaruk sawmnga an ni. Reubeda ho tam lam chu nuaihkhat Singa sanga khatzali sawmnga an ni. An ni hi an dawta chhuak tur an ni. Chuti chuan inbiakna puanin chu a chhuak anga. Levi ho chu a laiah an awm anga.

Tin a dawt tu dawt leh tu an chhuak tur a ni. A dawt leh tu ah an chhuak tur a ni. An chhungkaw chhinchihna tarin Dan ho chu a hmar lampangah an awm ang. Dan a thlah te puipa tur chu a miss Sadai fapa.

a pawl te tam lam chu singa sang thum zali an ni dan ho tam lam chu nuai khat singa sang sarih zawk an ni tin an ni ho hian a pawl pawl a chhuak in hnu an dal zel tur a ni heng hi Israel a thlah te chhung kut tin a mi an chhiar te chu an tam lam an tam lam nuai ruk sang thum zanga sawmnga an ni. Levi ho erawh chu Israela thlahte zingah chhiar an ni ve lo. Lalpa'n Mosea thu a pek ang khan, chutiang chuan Israel thlahte chuan an ti a, Lalpa'n Mosea thu a pek ang zelin a pawl pawlin puanin an zar a, tin, chutiang bawkin a chi. Chi in a chhungkua kua zelin an chhuak thin a. Bungthumna a rawn fate, heng hote hi Sinai Tlanga Lalpan Mosi a biak laia Arona leh Mosi a chhuan a mite an ni. Tin, Arona fapa te hming chu a upa ber Nadadba te, Abihua te, Eliazara te, Ithamara te an ni. Heng hi puithiam atana a hriak thih, puithiam hnathawk tura tihran Arona fapa te hming chu an ni. Tin, Nadaba leh Abihua chu Sinai Sinai Tlang thlalera mei thiang lo. Lalpa hma an hlan lai khan Lalpa hmah an thi a, fa an nei lo. Eliazara leh Ithamara chuan an pa Arona dam laiin puithiam hna hi an thawk a, Levia chi ten puithiam ho rawn an bawlsak tur a ni. Tin, Lalpan Mose a bia a, Levi chi te chu puithiam Arona hnenah hruai la A rawn an bawl theih nan a hnenah awm tir rawh. Tin, anni chuan biakbuka rawn bawl hna thawkin inbiakna puan in bulah amah leh pungkhawm zawng zawng pualah rawn an bawl ang. Tin, bungrua zawng zawng an vawng a, Israela thlah te puala biakbuk rawn bawl hna an thawk ang. Tin, Levi hote chu Arona leh a fapa te hnenah i hlan anga Israela thlah te pualah A hnena hlan an ni. Arona leh a fapa te chu i ruat anga an puithiam nihna chu an chang reng ang, hnam dang rawn inrawlh te chu tihhlum an ni ang, tiin Levia thlahte chhiarpui. Tin Lalpan Mosea bia a ngai teh. Levi hote hi Israela thlahte zinga ta, Israela thlahte fatir chhul keu hmasa ber aia keimah ngeiin ka lak an ni a. Levi ho chu ka ta an ni ang, fatir zawng zawng chu ka ta an ni si a. Aigupta rama fatir zawng zawng ka tih hlumni khan Israelte zinga fatir zawng zawng a mihring a ranin ka pual atan ka hauh a ni. ka tan ni ang, kei hi Lalpa chu ka ni, tiin. Tin Lalpa'n Sinai thla lerah Mawsi a bia a, Levia thlah te chu a chhungkua kua leh a thlah thlah in chhiar la, mipa tawh phaw chu thla khata chin chung lam chu i chhiar tur a ni, tiin. Tichuan Mawsi chuan a tih tura thu pek angin Lalpa thu Lalpa thu ang chuan a chhiar hlawm a, Levia fapa hming fapate hming chu

puipa chu Laela fapa Eliasa fa a ni ang. Gersona fapa inbiak faten inbiakna puan ina an enkawl tur chu biakbuk leh puan in a ni ang. A chungte inbiakna puan in kawngkhar puan zar te, a kawt lai zar te Biakbuk bula a kawt lai kawngkhar puan zar te, maicham vel a mi te, chuta hnam chuta hman tur hrui zawng zawng te nen. Tin Kohatha chu Amram ho te, Izhar ho te, Hebron ho te, Uziel ho te thlahtu an ni. Heng ho hi Ko Hatha thlah te an ni. Mipa zawng zawng thla khat a chin chung lam an chhiar dan ang chuan sang riat zaruk an ni. Hmun thianghlim enkawltu tur Ko Hatha fapa te thlah te chuan a biak buk chhim lampangah an puanin an zar tur a ni. Ko Hatha thlah te Chhung khawpui pa tur chu Uziela fapa Eliasafana a ni ang. An enkawl tur chu bawm te, dawhkan te, sathau hawn vah dahna te, maicham te, hmun thianglima rawngbawlna bungbel zawng zawng te, puanzar te, chuta rawngbawlna thil zawng zawng te a ni ang. Tin, puithiam Arona fapa Eliasara chu Levi ho Puipa te Puipa a ni ang a, hmun thiangnim enkawl-tu te chu a ho vang. Meraria chu Mali ho leh Musi ho thlah tu a ni. Heng hi Meraria thlah te an ni. Mipa zawng zawng thla khat a chin chung lam an chhiar dan ang chuan Changruk zahnih an ni. Meraria thlah chhunga Puipa chu Abihayla fapa Zuriela a ni a, biak buk hma lampangah an puanin an zar tur a ni. Meraria fapa te enkawl tura ruat chu biak buk ban remkhawm te, a bang rel te, a ban te a nghah chhan kher kuak te, a hmanrua zawng zawng te, rawngbawlna hmanrua zawng zawng te an ni ang. A kawt hung velna ban te a nghah chhan ker kuak te, a kilh behna leh a hrui te nen. Biak buk chhak lampang inbiakna puan in bul nichhuahna lama puan in zar tu tur zar tu tur chu Mosia leh Arona fapa Mosia leh Arona leh a fapa te an ni ang a, hmun thianghlimah Israela thlah te puala a tul apiang an thawk ang. hnam dang rawn inrawlh apiang chu tih hlum tur an ni ang tiin Lalpa thu peka Levi ho a thlah thlah a, mipa zawng zawng thla khat a chin chung lam Mosea leh Aronan a chhiar zawng zawng chu sing hnih leh sang hnih an ni. Levia mite chu a fatir aiah Pathian ta tin Lalpan Mosea hnenah Israel a thlah te zinga fatir mipa thla khat a chin chung lam zawng zawng chhiar la ka ta an ni a, a zat hre rawh tiin. Tin, Levia hote chu lalpa chu ka ni a, Israel thlah te zinga fatir zawng zawng aia ka hauh a ni. Tin, Levia ho ran te chu Israel a thlah te ran zawng zawnga piang hmasa ber aia a ti a. Tin, Mosea chuan Lalpan thu a pek angin Israela thlahte zinga fatir zawng zawng chu a chhiar a. An hming indawt ang zela thla khat a chin chung lam fatir mipa zawng zawng a chhiarte chu Sianghnih Sanghnih zanhih sawmsarih pathum an ni. Tin, Lalpan Mosea bih a. Israela thlahte zinga fatir zawng zawng aiah Levi ho chu la a An ran aia Levi ho ran, Levi ho chu ka ta an ni ang, kei hi Lalpa chu ka ni. Tin, Levi hote aia an tamna Israel-a thlah te va tir chahnih sawmserh pathum tlanna turin mipa mi pakhat tan sekel nga theuh in i la tur a ni. Hmun thianglima sekel hman tur, hmun thianglima sekel hman tur a ni. Sekel chu gira sawmhnih a ni. A chuang ho tlana chum chu Arona leh a fapa te i pe tur a ni, tiin. Tin, Mosea chuan Levi hoin an tlan baka an tlana sum chu a la a. Israela thlahte fatir lak lak atangin sum chu a la a, hmun thianghlim Sekel angin Sangkhat zathum sawmruk panga a la a. Lalpa'n Mosia thu a pek. Lalpa thu angin Mosia chuan hlanna sum chu Arona leh a fapa te a pe a. Bung lihna, Levia chi zinga Kohata thlah te hna. Tin, Lalpa'n Mosia leh Arona a bia a, Levia fate zinga Kohata thlah te a thlah thlahin a chhungkua kuahin kum sawmthuna Chin chung lam kum sawm nga thlengin rawngbawlna hna inbiakna puanina thawk tur zawng zawng zat chu chhiar vek rawh u. Inbiakna puanin hmun thianghlim bera Kohatha fapa te hnathawh tur chu hei hi a ni. Awm hmun an sawn dawn apiangin Arona chu a fapa te nen an lut ang a, hmun thianghlim puan zar an hlipthlah ang a. Chu chuan thuthlung bawm an khuh ang a, chu chu savun tha miin an khuh ang. Chu chu. Puan dum pawlin an khuh vang a, a zawn fung an vuah tur a ni. Tin, entirna chhang dawhkan chungah puan dum pawl an phah ang a, chutah chuan thleng te, fian te, berbu te, no te a bunchhuahna tur an dah tur a ni. Tin. chak lak lova chhang dahna chu chutah chuan a awm tur a ni chu chu puan senin an khuh ang a a khuh na savun tha miin an khuh ang a zawn fung an vuah tur a ni tin a en tu hawn vâr dahna chu dahna leh chumi atana an hman tura khawn vâr te a chei che te a vâp dahna te hriak bur zawng zawng-- te puan dum pawlin an khuh tur a ni. Chumi leh a hmanrua zawng zawng chu a khuhna savun tha mia khuhin a zawnnaah an dah tur a ni. Tin, rangkachak maicham chu puan dum pawlin an khuh ang a, a khuhna savun tha miin an khuh leh ang a, a zawn fung an vuah tur a ni. Hmun thianghnima an hmanrua rawngbawlna bungbel zawng zawng chu an la vek ang a, puan dum pawlin an fun ang a, a khuhna savun tha miin an khuh anga a zawnnaah an dah tur a ni. Tin, Maichama mei vap chu an lawk fai anga a chungah puan dum pawl an phah anga, tin a chungah chuan an rawn bawl vel na bung bel zawng zawng, mei lakna te, sathurna thir kawm te, vut lawhna te, hmaihun te, hmaichah bung bel zawng zawng te an dah ang a, tin a khuh nasa vun tha mi in an khuh ang a, a zawn fung an vuah tur a ni. Tin Arona leh a fapa ten hmun thianghlim leh hmun thianghlim bungraw zawng zawng an khuh zawhah awm hmun sawn dawn apiang in Kohatha fapa te chu a zawn tur in an lo thawk thin ang a, ni mah se la thil thianghlim chu an khawih tur a ni lo, an khawih. An khawi zawngin an thi ang. Chung chu bian inbiakna puanina Kohatha fapa te chan pual tur a ni. Tin, Puithiam Arona fapa Eliezara thawh tur chu chhit tur hriak te, rimtui te, chak lak lova chhang phut, thil hlan te, hriak thih mi te, biak buk chuta thil awm zawng zawng te, hmun thianghlim leh a bungrua-te ngaihtuah vel a ni, tiin. Tin, Lalpan Mose leh Arona bia a Kohatha thlah chhungkua chu Levi ho zinga ta bo mai lova, thil thianghlim te khawih lova, thi lova an awm theih nan, hetiang hian ti rawh u. Arona leh a fapa te chu lut se la, an thawh tur leh an chanpual tur ṭeuh ruatsak rawh se. Amaherawh chu thil thianghlim en turin reilo te pawh lut suh se, an luh chuan an thi ang, tiin Livia chi zinga Gersona thlah te hna. Tin, Lalpan Mosia bia Gersona fapa te pawh an chhung kua kuain, A thlah thlahin chhiar vek rawh, kum sawm thum a chin chung lam kum sawma mi thlengin rawngbawlna hna inbiakna puan ina thawk tur zawng zawng zat chu chhiar vek rawh, Gersona thlah ho chanpual chu rawngbawlh lam te leh phurh lam a ni, biakbuk puan zar te, inbiakna puan in te, a khuhna te, a chung khuhna savun tha mi vun te in biakna puan in kawngkhar puan zar te kawt hung puan zar te kawt hung kawngkhar puan zar te biak buk leh hmaicham bula mi a hrui te an hmanrua zawng zawng te an phur rang a. tih tul apiang an ti tur a ni. Gersona thlah te chuan Arona leh a fapa te kawh hmuh ang zelin hna an thawk ang a, an tih tur te te chena ruatsak turin thu i neih tir ang. Chung chu inbiakna puan ina Gersona thlah te thawh tur a ni. An tih tur chu Puithiam Arona fapa Ithamarat ruat tur a ni. Livia chi zinga Meraria thlah te hna. Merariat fapa te chu a thlah thlah in a chhungkua kua in i chhiar tur a ni. Kum sawmthuma thin chin chung lam kum sawma mi thleng in min biakna puan ina thawk tur zat i chhiar vek tur a ni. In biakna puan ina an hnathawh an chan pual tur chu hei hi a ni. Biak buk ban remkhawm te a bangrel te A ban te, a nghah chhan ker kuak te, a kawt hung velna ban te, a nghah chhan ker kuak te, a kilh behna te, a hrui te, a hmanrua zawng zawng leh a hmanraw dang zawng zawng phurh te, a hming lam zel theuhin an chanpual tur i ruatsak tur a ni. Chung chu an ni, Puithiam Arona fapa Ithamara hova inbiakna puan ina Meraria fapa te thlah te hovin an tih tur te te chena an rawn pawl dan tur chu tiin Livia chi te chhiarpui. Tichuan Mosea leh Arona leh pungkhawm ho zinga puipa te chuan Kohatha Kohat ho fapa te chu a thlah thlah in a chhungkua kua in inbiakna puanina thawk tur zat chu kum sawmthuma chin chunglam kum sawmnga mi thlengin a chhiar a, Chung ho a thlah thlahin an chhiar chu Sanghnih zasarih sawm nga an ni. Chung ho chu an nih inbiak na puan ina rawngbâwl ṭhin Kohat ho thlah an chhiar. Mosia hmanga lalpa thu pek anga Mosia leh Aronan a chhiar te chu Sangthum zariat sawmthum pakua. tin Gersona fapa te inbiakna puan ina thawk tura rawn bawl zat tur chu a thlah thlahin a chhungkua kuahin kum sawm thum a chin chung lam kum sawma mi thlenga chhiar an ni a, chunga thlah a thlah a chhungkua kua an chhiar te chu Sanghnih zaruk sawm thum a ni. Chung chu an ni, Gersona fapa te ho thlah ho inbiakna Puan ina rawn bawl ho zawng zawng Lalpa thupek anga Mose leh Aronan a chhiarte chu. Tin, Meraria fapa te inbiakna puan ina thawk tura rawn bawl zat tur chu a thlah thlahin, a chhungkua kuahin kum sawmthuma chin chunglam kum sawma mi thlenga chhiar an ni a. Chunga thlah a thlah. a chhung kua kua a an chhiar te chu Sangthum zahnih an ni. Chung chu an ni, Miraria fapa thlah ho an chhiar, Mosia hmanga Lalpa thupek anga Mosia leh Aronan an chhiar te chu. Levi ho rawngbâwl tur leh inbiakna puan ina phurh mi phur tur zat a thlah thlah in a chhung kua kua in kum sawmthum a chin chung lam kum sawmnga mi thleng in Mosia leh Arona leh Israel ho puipa te chuan an chhiar a, chung an chhiar te chu sangriat zanga sawmriat an ni. Mosia hmanga Lalpa thu pek ang in mithin an thawh tur leh. An chanpual tur zir zel in chhiar an ni a, chutiang tak chuan Lalpan Mosia thu a pek anga chhiar an ni. Bung ana mi bawlhhlawhte riah hmun pawnah tin lalpan Mosea a bia a, Israela thlahte chu an riah hmun a ta a, phar zawng zawng leh thiput zawng zawng leh mithi avanga bawlhhlawh apiangte chu tichhuak vek turin thu pe rawh. A hmei a pa in I ti chhuakin dai pawnah i nah tur a ni. A lai taka ka awmna thin an riah hmun chu an ti bawlhhlawh dah ang e, tiin ti chuan Israel thlahte chuan chutiang chuan an ti a, dai pawnah an dah chhuak a, Lalpan Mosia hnena a sawi angin Israela thlahte chuan an ti a. Thil tih sual rulh leh tur. Tin Lalpa'n Mosea a bia Israela thlahte hnena sawi la, mipa emaw hmeichhia emawin Lalpa chunga thil eng pawh lo ti sualin thiam loh chang se la, an thil an tih sualnaah chuan thupha an chawi tur a ni. Tin, a tih sual man chu kim takin rulh tur a ni a. Tin, a hmun nga a thena hmun khat a tih sualna pa chu a pe belh tur a ni. Amaherawh chu Sualman teltuin hlaichhin a neih loh chuan Sualman Lalpa hnena hlana chu puithiam pual tur a ni ang a, inremna peram pa tiam lovin inremna a siam tur a ni ang. Tiin Israela thlahte thil thianghlim then thil hlan zawng zawng hlansak tura an pek puithiam hnena an hlan apiang a hlantu puithiamin a nei ang. An thil serh chu anmahniin an ei ang. Puithiam hnena an pek chu puithiamin a nei tur a ni, tiin a ti a. Pasal thik thuchhia nupui chungchang rel dan tur. Tin Lalpan Mosia bia Israela thlate hnenah sawi ila An hnenah tu nupui pawh ui rein mi inmutpui sela a pasal chuan a hre lova, Che sual ngei si puang bawk si lo, kut mahni bawk si lo chu a pasal chuan thik thu avangin ringhlel tlat ta sela emaw, nupui che sual lo pawh a rinhlel tlat si chuan chutiang thu ah chuan chumi chuan a A tana thil hlan barley chhang phut Efa hmun sawma thena hmun khat kengin a nupui chu puithiam hnenah a hruai tur a ni. Hriak a leih tur a ni lova, thil rimtui a telh tur a ni hek lo. Thik thawina chhang phut thil hlan, hriatrengna thil hlan khaw lohna hriatchhuahna a ni si a. Tin puithiam chuan a rawn hruai anga Lalpa hmaah a din tir anga. Tin puithiam chuan hlum belin tui thianghlim a la anga, biak buk chhuata vaivut a la anga, tuiah chuan a phul anga. Tin puithiam chuan hmeichhia chu Lalpa hmaah a din tir anga, a sam a thlah tir anga, hriatrengna chhang phut thil hlan, thik thawina thil hlan chu a ken tir anga. Puithiam chuan an chhe thlen tirtu Tui kha chu a keng ang a. Tin, puithiam chuan hmeichhia chu chhi a chham tir ang a. Hmeichhe hnenah chuan, I pasal ni lo midang tu mahin an mut pui loh che a, bawlhhlawh na lama i kal pen loh chuan an chhe thlen tirtu he tui kha ata hi i lo fi hlim ang a. Amaherawh chu khaw dang hawia i bawlhhlawh a, i pasal lo mi tu in emaw a mut pui che chuan i fi hlim lo vang, a ti tur a ni. Tin, puithiam chuan hmeichhia chu a vaw vang a, Chhi a chham tir ang a, hmeichhe hnenah Puithiam chuan, Lalpan i mal pui a ti bal a, i puma tih vun chuan Lalpan i chipui te an chhe dawn tirtuah siam che rawh se, tiin an chhe thlen tirtu he tui hi i rilah a lut ang a, i pum a ti vung ang a, i mal pui a ti rawp ang a ti ang a, tin hmeichhia chuan Amen, Amen a ti ang a. Tin Puithiam chuan chung an chhet thu te chu lehkhabuah a ziak anga tui kha ah chuan a chiah tur a ni. Tin, hmeichhia chu an chhe thlen tirtu tui kha chu a in tir tur a ni. Tichuan an chhe thlen tirtu tui chu a kawchhungah a lut anga a lo kha ang. Tin, Puithiam chuan thik Thil hlan chhangphut hmeichhe kut a ta chu a la ang a, Lalpa hma chhangphut thil hlan chu a then ang a, Maichama a kalpui ang a. Puithiam chuan chhangphut thil hlan hriat chhuah tirtu chu vei khat a la ang a, Maichama chuan a hal ang a. Chumi zawhah chuan tui chu hmeichhia intir tur a ni. Tin, tui a han intir chuan heti hi a ni ang a, a lo bawlhhlawh a, a pasal chunga thil a tisual a lo nih chuan an che thlen tirtu tui chu a kawchhungah a lut ang a, a lo kha ang a, a pum a lo vung ang a, a malpui a rawp ang a tichuan Hmeichhia chu a chipuite an che dawn tir tu a ni ang. Amaherawh chu hmeichhia chu a bawlh hlawh lo va, a thianghlim chuan a fihlim ang a, naupai thei zel a ni ang. Hei hi nupui khaw dang hawia a pasal ni lo midang nena intihbawlh hlawh emaw, mipa inthikna rilru a lo put a, a nupui a thik emaw a rel dan tur a ni. Tichuan Lalpa hma a hruai anga Tin, Puithiam chuan heng dan zawng zawng ang hian a chungah a ti tur a ni. Chutichuan mipa chu khaw lohnah chuan a fihlim ang a, hmeichhia chuan a sualna. Maw a phur ang ti rawh, tiin